Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesù u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga. U baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda mid-denja, u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħalliha u bdiet isservihom. Filgħaxija mbagħad fi nżul ix-xemx ħadulu quddiemu 'l dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan, u quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mard, u ħareġ xatt kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu minn kien. Il-għada filgħodu kmieni qabel ma żerna, qam, ħareġ u mar f'post imwarrab. U qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu qalulu, Kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom, Imxu mmorru banda-oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt. u dar il-Galilija kollha, jipprietka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan il-Vanġelu tal-Ħames Ħadd ta' matul is-sena ikompli mal-Vanġelu tal-Ħadd li għadda. Propju din is-sena, matul il-Ħdud se naqraw mill-Vanġelu ta' San Mark, li huwa l-iqsar Vanġelu u l-iktar Vanġelu sempliċi. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù se nerġgħu narawh ifejjaq il-morda. Se nerġgħu narawh. ikompli jippriedka. U naraw l-entużjażmu li huwa nissel fin-nies. Tant hu hekk li n-nies, meta semgħu l-kelma ta' Ġesù, li kienet kelma qawwija, mal-ewwel bdew imorru warajh biex jisimgħuh. F'dan il-Vanġelu naraw il-ħeġġa ta' Ġesù biex ixandar il-Kelma t'Alla. Għax wara kollox din kienet il-missjoni tiegħu, li jxandar l-imħabba li Alla għandu għalina l-bnedmin. Interessanti l-fatt meta Ġesù jfejjaq lil omm il-mara ta' Pietru. Ġesù b'dik id-delikatezza, kif jgħidilna l-Vanġelu, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha dak il-ħin. Naraw lil Ġesù allura li jifhem il-mard tal-bniedem. Aħna bħala bnedmin, min-natura tagħna l-bnedmin, aħna nimirdu. Aħna ngħaddu minn diversi mard. Mard li jitfejja' u hemm mard sfortunatament li ma jitfejjax. U allura Ġesù llum ukoll qiegħed jgħidilna li jiena magħkom. Jiena solidali magħkom fil-mard. Ġesù huwa d-duwa. Huwa l-mediċina għall-mard tagħna. Mhux biss għall-mard fiżiku, imma wisq u wisq iktar għall-mard spiritwali. F'Vanġelu ieħor Ġesù jgħidilna ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin u jiena inserraħkom. Ġesù jaf li ngħaddu minn mumenti diffiċli fil-ħajja. Il-ħajja hija mimlija problemi. Imma ma rridux nieqfu hemmhekk. Il-ħajja wkoll Hija sabiħa. U sintendi se tkun sabiħa daqskemm se nħallu lil Alla jixfina, daqskemm ħa nħallu 'l Ġesù jimxi magħna. U allura ejjew nilqgħu dan il-messaġġ li qed jagħtina Ġesù llum f'dan il-Ħames Ħadd. Xi ħaġa importanti li jgħidilna Ġesù fl-aħħar tal-Vanġelu hija li huwa għalkemm Iben t'Alla kien isib il-ħin biex jitlob biex jiddjaloga mal-Missier. Aħna wkoll, bħal Ġesù, portanti li matul il-ġurnata nsibu ħin biex niddjalogaw ma' Ġesù, inkunu nies ta' talb. Il-paċi.